Ah, yes. Ah. For how long life yangu yakadai so? I think I need to change. Vanhu nyatsoziva kuti inini ndinani. Kozi ndakaramba ndakadai soka. Heartbreak inondikuvadza. Chiona vasikana vangu vese chingodana nevamwana. whilst I'm pretending to be Manix. Ah, this catfish life ka chandikuvadza. Ah, unobva zvinhu zvinondinetsa ini. Chii nei sisi? Why is it varume vari so dumb so? Varume vapi futi?
Unotoona munhu uchinyatsokumudira zviri 100 percent and utori simu usingatombomutamisa tem yake but nomuna ari busy take take nemuna atori merelationship neasikana hamusi kurwadziwa nerelationship yangu napablo here bcause iye matauro amuri kuita ka handisi kukuonei mushe wepablo tini Kwani amai mimi mazvinzwa? Kana kana mimi musiri kumushandisa mukuvhundukira. Asikana kumushandisa papi? Ah mana that's so bad. Oh, saka muchaita sei? Kana mukamona wenyu mask auya munomusina.
Titoona yekutamba kana auya. Tinoona midzi dzacho na ndudzi ronga sei. Tutangire ipapo. Oh, kopiki akazosenda. Kana kuti wasatori mumuona zvako. waiti fokozomwana akatsva kufesi kana kuti hatona kana mazino akatoshata ushaya izvo zvekutsva izvo kana kushata kana kushaya mazino rinenge ratove drama as long munhu wangu achindida inini eh, zvese bho hmm.
anodaro bho chibva kumwe chiri kunginonitorera kama varimira ndiuye ndiuye nekama yacho komari yerendi
hani ndakaudza kuti noya kubasa iri kubasa iri kuno anokona kuti wangondijuma zvakangovanana aiwa
unondona kubasa kula kuti handi hauna kuita zvatikawirana yatitsvaga kadress ingawani mari yacho ndiye ndisina kutenga hembe dzacho dzasakara
unoondonawo basa
plus u ndikufamba neline maoko foni yacho yafa saka ndikutoda imwe foni zvekuramba ndichingogadzirisa foni haa pafoni dondowari hafoni ndokuigira mangwana chaichai haa ndoyani branding you ndoda iphone isina button
ndinoda e mangwana ndokudai bring the phone yeni nemari yacho here ndinoda ngokupera saka ndoya ubasa nyini nobasa
mm, sekererawo next time ndoramba ah, umborambi ah, zvese unongongori serious kuti ayo zvinhu zvacho aizodiwa

Ota mukadzi mukadzi wangu ba. Sako tsvedze chete kozika mushainisiro kandaita apo.
Ano yachipina. Ubvise upure makumbo.
Oh.
Wadiko. Ayo geto yuti. Mwana sei? Yeah, posa.

Nditiudze. Dara imimi. Ah, sada. Ndisabonja eh, chazokunikisa ndikaomba kaunga baby kana kuda kunikisa na. Saka kuda kutsvakira baby nyaya kuti undiudza zvemakuwa. Kuda kundirambe baby wangu. Aiwa, asi kuti urambe kuti kuti kuti makuwa. Achiona. Ndikuza baby wako namuona ane mumwe munhu. Nasi mukamoti. Ah.
Why not break?
Yo, don't say it's okay. Musevdi ndakakuona ndikakunzwa kuti uchitaura zvawakutaura izvi ndikakusiya asi benzi kai
Ah, usati gays gays gays asi awe nemakuwa ndiwawe nemakuwa uye ndakuzomurova simuka koyenda because hasha dzani nazo ndokuna kungoputisa simuka simuka ah simuka simuka oyendi
simuka aenda ah, noku Kwabva nako.
Bora dzenyu chinzara.
Usandijairire wewe uri kuzvinzwa. Usandijairire. Achimusiya kana. Ah, ndakuudza kuti shamwari yako havake mani. Aiwa, mhepo kuita sei? Iyo ndonovhurira. Aiwa. Imwe inenge iri nzara. Aiwa, nzara imbope munhu simba rekuti aite makuva.

Uh, pizza tozvita rimwe zuva but zvesadza anasi sadza bo
zvesadza
uyo ndounoziva zvochai wonderfulwate umanu saka ayo boret
wozvitisoenda rinhi kunonana mama Akakuudza vanhu kuti muchembera kuna mudhara wangu vakashaya. Like vangu not vangu I know sorry I'm sorry. Vangu. Right.
Uh, Asun, Asun don't worry. Mana ndifuna unokerwe.
Toyendaka.

Ah, unoona zvidai aa zvinongorwadza ona munhu wekuziva achiitirwa itirwa yaanoitirwa nemukadzi wake ingonetsa chete ndonyaya ndayakuzungudza
taura kanyaya yako wakundipinza chani
ndachingoti guleza guleza ane mumwe mfeso warudana naye
Kuti chiko. Ah, makadaro face yenyu mai mune maundi chichidzira. Ndina chiti uyu uyu kuleza vane mupesa wakuda naye. Handisi kuziva zvangu ndi pabule here but but vane mupesa wakuda naye. Handina hangu yekuda. Kuleza vacho vari kupi?
Anonitwa mwana kwamai vako. Wa avasi around. Ah, alright. Saka yandatokudzai ndakubatsira.

foni yangu ingepasende ambuya wangu vachitondifonera o ambuya ye mm, save missed call aiwa kabla sachingovafonera kabiki
rega ndofonera mavisi

ayo ayo ukuziva zvandiri kutaura iwe hanini manex hanzi kuona mushe bcause mamovements ari kuita chaiyo chaiyo handisi kumabatanidza unoona the same question yauri undibvunza ndaichoda kutozombobvunza bcause handitombomunzwisise mukomana
ah, yo ndononyanyoswera naye kakubasa kwako ikandomuona kashoma than iwewe zvanonyatsoziva
takatosvika kubasa kwavo iye akatoti yaanoita anobuda kutondisiya ndiri mumaofisi and wambozvitarisa kuti mascandals ese atoita ese manex abatii andiuoni manex awani aipa asi muchenisi asi muchenisi chadaro achitoudyire mabhebhe enyu amukati ndozvanditogaya asi muchenisi zvoitika zvo Amen.
Goti ngegoti. Eh, dozi mangu makuwa ano anoita eh. Anenge achibenefita chii. Tezwangu.
Ndinganyeri. Another king has passed. Kodiwa. Eh, budisai kama katinya mtata. Rimteni. Usiyaika.